Sellmulkom fjum ta' riħ kiesaħ friżat. Anke l-eyebrows qed jiksħuli, immaġina. Qegħdin fi Triq il-Kbira fis-Siġġiewi u llum. Kbira, żomma.
Ftit għal Triq il-Kbira naqtgħu għax kull fejn immorru tkun Triq il-Kbira tkun vera dejqa. Imma fiż-żmien
kienet kbira. Twila minn sona.
Twila.
U llum ħa mmorru niltaqgħu ma' mara kbira. Tlaqna. Tlaqna.
Ħelwa eh dil mara li ħaniltaqgħu magħha. One one one.
Sadattant, kemm infakkarkom malajr dejjem għamlu like fuq il-paġna ta' infrastructure li kunu tistgħu issegbu lil dal-karattri kollha li aħna niltaqgħu magħhom ġimgħa ġimgħa. U għafsu xer ukoll. U għafsu xer.
Oh, xi ġmiel ħana ġantijiela. Hello.
Sorry, jek għabbatlek ħafna. Vera, ma insomma, naħfirlek. Mela, għan eh, ċekjaw li jint. Inti Gloria. Iva.
In excelsis Deo. Baxi rase.
Eh. Ħatkun kompluta. Għallu ħafna l-kulur aħmar.
Għandiku.
Eh, U li jinti attiva ħafna għawnek s-sġiwi. Iva. Mela i.
I.
I. Fejħa toħodna, Gloria l-ewel. Issa ħammorru
Id-day center. Tajjeb. Qabad, qabad, qabad. Ela brazzetti, eh? Ah, mela.
Hawnhekk dan il-kunvent tas-sorijiet.
Hawnhekk.
Anka l-iskola meta kont żgħira kont imur hemmhekk. U vera kont immur insajf, kont immur għatta u emmek, noqot nizbalom il-bankijiet u hekk. Meta l-mamit koħatini xie xeba naħra. Dejjem kont.
Jiena twilit.
Iwa, jiena hawnhekk twilit. Nibdew hekk, hawnhekk twilit. Kon noqgħod ma' nanna, ma' dej bqajt noqgħod mal-mami, sa bqajna noqogħdu mal-familja hawnhekk. Ġifieri li 66 sena. Ngħix hawnhekk. U hemmhekk kienet isa t-tieni dar tiegħek? Hemmhekk, eħe, fis-sajf kont immur noqgħod nisbuħ il-bankijiet Konna noqogħdu ngħidu rużarju ma' sorijiet u hekk l-għena tiegħi. U jien naf kif di tri joqogħdu xeba ċelebritajiet. Eh, eh, mela, hawnhekk kienet mimlija tfal meta konna tfal aħna hawnhekk mimlija tfal. Dawk it-tappieri qed tarawhom. Eh. Dik u hemmhekk oħra konna nilagħbu gwerra Franċiża. Ġob tappieri.
Ġob eħe, konna nkunu erba' gruppi. Hemm il-home, hemmhekk il-home, hemmhekk. Dal-bib konna nużawh għal-ħarba buwi. Tittat il-1 to 3 end. Ejja, tiftakru tiftakru għan dawk il-marka fej.
Ejja.
Hawnhekk kien hawn ħafna tfal. Allura hawnhekk vera dejjem konna allegrużi. U l-lum il-ġurnata fit triq kbir jgħodu ċertu nis ta' ċertu kalibru. Iva. Mux għan semmu min.
Iva, le, mux għan semmu min, pero Hemm nies minn tagħna wkoll, ħafna u tħolin. Glora, u fejn ġibtna? Hawnhekk ġibtkom il-Day Center ta' Siġiwi, aħna l-grupp ta' nhar ta' tnejn il-Babil.
Ta' tixka, sej ta' tixka. Eh, u eh, aħna nagħmlu l-crafts pallu. Illum m'hemm stombla. Illum qegħdin naħsbu għal San Valentine. Dejjem taħsbu bil-qudiem. Eħe, issa għadna kemm żarmajna l-affarijiet tal-miliet Kenna hawnhekk kollox armat u vera sabiħ, anke pereżempju anke għamilna Christmas tree, għamilniha bit-tires. Eh, għamilna snowman kollox oriġinali. Issa, intkom kollox intom tagħmlu bejnietkom. Aħna bejnietna ħem. Hawnhekk il-post għax impressjonanti dal-post ukoll. Fl-antik kienet skola hawnhekk, hawnhekk fl-antik kienet skola hawnhekk. Ek kienet, u ek kienet. Għana għandim xie bitħa.
Le, għem misfel għem bit, għem ground. Imma bħalissa ma nistawx nidħlu għax imħaffera suppost hemmhekk għandu jiġi night shelter. Suppost diġà bdejna nordu hemm aħna l-anzjani ma ma wasalx. U hawnhekk hawn ħafna ħbib tiegħek, eh? Hawn dawn kollha ħbib tiegħek. Liemi minn dawk l-iktar waħda l-hawn dek fuq ruħha. Le fimni.
Kollha fuq ruħha. Kollha, kollha ara ma tagħmilhom xi naqra bżar fuq imnaħirhom. Fidejk san kellimhom naqra ħan kompli Kif intom?
Tajbin, tajbin, grazzi li wasanna saw, all right. Tajjeb, kulħadd għaddej blanġli u. Għax bħalissa daw qed nagħmlu ħi għal St. Valentine's dejjem nipprovaw nagħmlu xi ħaġa ġdida, għandna ħafna qlub hekk tiġi iktar tard, ħajkonna ħafna qlub u ħafna minn daw għaw xajdulhom Doris. Anġi, anġi, anġi, cupids, cupids, cupids. Ħanamlu ħafna cupids. Forsi jiġi wieħed xi wieħed ta' vera u jġibilna xi diamond ring hekk jew xi ħaġa. Toqgħod attenta għax wara t-tilqima vleġġa jonqsok issa. Le, le. Jieħdu pjaċir niġu hawn għax qegħdin grupp tajjeb u ngħidu kelma u għandna l-helpers jagħmlulna naqra kafè u naqa' toast. Tajjeb, se tgħadduha ġifieri. Ngħadduha, ngħadduha, ngħadduha. Sewwa, jiena mal-ewwel tħallt xogħol għax qed nagħmel Anġlu tiegħi kollox barra għandu ġifieri ħa nara kif. Le, agħtilu, agħtilu.
Nagħtilu nagħha.
Ejja wkoll. Glo, għaliex ġibtna hawnhekk? Dil-kappella jgħidulha x'jisimha? Dil-kappella tal-Madonna tal-Providenza. U għalik xi tfisser?
Għalija tfisser, l-ewwel nett għamilt it-tifla hawnhekk. X'jisimha t-tifla? T-tifla Danjela. Xi ġmiel tisem hi. Vera, vera, vera. Naqbel miegħek mija fil-mija. U apparti minn hekk jiena nħobb niġi nimxi. Nieqaf hawnhekk, noqgħod ngħid ir-rużarju jew xi talb u ta' veru sulliva għalija. Inkun kalma u hekk, inħobbha wisq il-Madonna. U hawnhekk issir festa, jew x'hekk? Hawnhekk issir festa l-ewwel ġimgħa, l-ewwel Ħadd ta' Settembru. Issir festa u jiġu ħafna, jkun hawn il-fira, ikun hawn il-quddies u hekk. U hawnhekk qegħdin jiżżewġu ħafna nies issa wkoll, jitolbuha, jitolbuha, u tkun vera mżejna sabiħa għax jimlew kullimkien fuq hawn bit-tapiti ħomor u hawn, vera tkun sabiħa meta jiżżewġu hawn. Issa minn hawn ħa mmorru l-aħħar post, imma jien mhux se ngħum, qed ngħidlek minn issa. Għal hawn issa, għall-aħħar. U ġejna fl-aħħar post illi inċidentalment tiġi. L-isbaħ bajja wkoll, skont starriċ li għamilna aħna. Xi fisser hawnhekk għalik?
Hawnhekk kif isser, minn meta konna żar konna niġu hawnhekk id-dadi tagħna kien jiġi. Tista' tgħid rabbejna hawnhekk, kull blata konna nafu. U anki issa, imma qabel fl-antik konna mmorru n-naħa l-oħra x'konna niġu għar nofsinhar. Issa billi niġi fil-ħodu x'ħin it-tfal ikunu ma jkunux id-dar biex niftehmu niġu hawn. Ħabba li jibdew jidħlu bil-ħut. Allura dik ir-reħħa. Ma dawk l-erba' li ltqajna magħhom id-daycare jew? No, no, no, ġeneralment mar-raġel niġi. Tara, mar-raġel mela.
Mar-raġel niġi. Imma mbagħad ċort għandna l-klikka, eh?
Mbagħad ir-raġel imur mal-irġiel u hawnhekk ikollna l-klikka. Tara kemm titkellmu hawn.
Għax inkunu fil-baħar, għax kieku nitgeberbu fil-sinda. Għax kemm ngħidu. Imma huwa post speċjali naħseb għalik u għal ħafna nies li jiġu jgawdu din il-ġmiel tan-natura. Iva, u t-sapport iskanta la vorja nkunu li qegħdin impaċċu, għax daqqa ngħidu ħaġa da oħra, vera nkunu ta' sapport ukoll ta' xulxin. Issir veru ħbib ta'. Eh, vera ssir ħbib. Gloria, aħna f'da ftit Ħin li għamilna flimkien, sirna nafuk u sirna nafu kemm tħobb in-nies, il-ħbiberija. Iva, iva. Dik naħseb importanti għalik. Iva, importanti ħafna jien jiena tiegħi, għala vorja jien għandi l-problemi tiegħi kulħadd jaf x'inhuma. Jiena kieġi xi ħadd jitlobni l-għajnuna ħantilu żgur. Naħseb inti tħobb tiġbor in-nies. Iva, iva, iva, minn meta kont żgħira konta. U aħna nirringrazzjawk tal-qisam ta' kollu magħna. Welcome, u grazzi Tom. Talli ġejtu turu naqra sbuħija tas-siġġieri.
Viva s-siġġieri!